E whai ake nei, ko ngā kōrero, ko ngā hītori, ko ngā whakapapa o ngā rangatira, o ngā tūtohu whenua i tapaina e ngā kāwai hekenga o te waka o Tainui, kia kore e mimiti te puna o te mātauranga, kia hoki anō ai ki taku taioretanga. e whakawhiti atu ai i te kōpū mania o Kirikiriroa me ōna māra kai, te ngāwhā whakatupu ake o te whenua mōmona. He tika tērā. I te taenga mai o Tainui ki Aotearoa, he nui ngā kōrero mai ngā tahataha o te moana i te rā, i te taha rāwhiti, Huri noa, he maha ngā kōrero puta atu ki roto o Tauranga Moana, i roto o Pare Hauraki, me te kai o te waka o Tainui, te remu o te korowai o Tainui, arā, ko Tāmaki Makaurau tērā, me te whakawhitinga ki te taha uru, te moana tāpokopoko o Tāwhaki tērā. Kātahi ka tirohia ki te taha moana o Kāwhia, tae atu ki Taranaki, tēnei taha o Taranaki, ka taika hoki mai ki Kāwhia. I whakaaro rātou, ā, he wāhi pai tēnei, engari kia mōhio ai ētahi i runga i te waka ko peka mai, ko whakaaro, ā, kāre au e hiahia te haere, haere tonu te haerenga, e maha ngā kaupapa i whakaaro kia heke mai i te waka. Pērā ki tērā o ngā wāhine rangatira a Torere, Torere-nui-ā-rua, i heke mai, ētehi ka heke mai i Tāmaki, ētehi ka heke mai i Kāwhia. Te wā ka hanga i ō rātou nei kāinga, kua mōhio rātou i te taha hauāuru, ngā wāhi kai, ngā momo kai, kua tīmata e hanga i ō rātou nei papa kāinga. E kātahi ka tīmata ētehi ki te tirotiro haere i roto i tuawhenua. Nā, he maha ngā kōrero i tuhia e ngā mātua, e ai ake i ā aku kōrero, ētehi tuhi kōrero pā ana ki tērā kui kahu peka, ētehi ki ana ka ako kahu keke nō tōna ingoa. Engari, waiho mā te tangata e rangahau tēwhē te wāhanga pai ki tērā tangata. Engari ka tahi ka haere mai ai ki tētehi o, tikina atu tētehi o ngā kōrero mō Kahupeka i haramai mai i Kāwhia, ka tahi ka haere ki te tirotiro ki ngā maunga, ki ngā whenua, Pirongia, te aroaro o Kahu i kōrero mai i tērā rangatira i te whare wānanga, e maha ngā wāhi i tirohia i tērā kuia. E ai ki ngā kōrero tētehi atu o ngā wāhi kei Te Aroha i tae atu i reira. Nā reira mēnā ka tirohia ki te takotoranga o te whenua mai Kāwhia ki Te Aroha, ko te pātai i roto i a au, pēhea te whakawhiti i te awa o Waikato i tērā kuia mēnā i haere mai Kāwhia ki Te Aroha? Pēhea tana whakawhiti i te awa? Rerekē te hōhonutanga o te awa i te mea kāre he Pākehā i hanga i tō rātou nei wāhanga hei aukati i te awa kia mahi i ngā whare hiko. Nō reira, rerekē te taetae o te awa i tērā wā. Engari, i whakawhiti te awa tērā kuia, ka haere ki tērā maunga ka piki ake, ka hoki ōna whakaaro ki tana hoa rangatira i mate a Uenga. Kātahi ka tīmata te tangi o tōna ngākau, o tērā kuia i te wā ka hurihia tana titiro ki te hauāuru. Ka tangi tērā kuia mō Uenga, tana hoa rangatira i mate i Kāwhia. Tērā pea koia tētehi o ngā tāngata i kite, o wahine, i kite i tēnei rohe, pea, koirā e whakaaro. I mua i te taenga mai o Mahanga mā, o Wairere mā, Hānui, a Hotumauea, i haere, nā te mea i tana matenga o tērā kuia, i hoki tana, tana tama ki Kāwhia whakamōhio atu ki te au i ētehi o ngā wāhi nei kei tua o Kāwhia. Nā reira, ko āhua tīmata rātou te kohikohi ngā whakaaro mō te takotoranga aho ka kei te taha moana, o kei tuawhenua rānei. Koirā te mahere ā-Māori, he rerekē ki te Pākehā. Ko te mahere ā-Māori, ko tīmata rātou te whakaingoa i ngā wāhi me tētehi tikanga, tētehi mahi i mahingia i tērā wāhi, hei pupuru ki te kōrero. te aroha o wai, te aroha o Kahu mō wai, mō tana hoa rangatira i mate. Tikanga tō te ingoa. Ā, nā reira ko Kirikiriroa he wāhi e whai muri mai i tērā o ngā kuia e mai Māhanga, te wā e hara mai a Māhanga e mai Whatawhata, tirohia e ia me ōna uri haere ki Taupiri, haere ki Pēpēpē, Whatawhata, tērā wāhi a Tuhikaramia, ētehi wāhanga tīmata haere pēnei mai, ko tīmata mai kāwhia te puta mai i roto. Pērā ki tērā nā heke mai ki ngā mokopuna me kī, kia wairere mā, me ētehi atu hānui utu mauea. Koirā ētehi o ngā rangatira i tīmata i ngā whānau, i ngā hapū. Me kī, Mai Kāwhia ki tua whenua nei. Koira te mea pai e kī ana te rangatira Hoturoa, haere koutou, tirohia te āhua, te takotoranga o tēnei whenua. Kātahi ka haere ōna tangata kia tirohia ki te takotoranga. me te kohi kōrero, he aha te mea i kite ai rātou nā te hokinga mai i ngā tāngata nei i kī mai a Taikehu ki te au i tētehi wai, kei whē tērā wai. I mea, aua, i haramai mai i tuawhenua, ka tae ka haere ki roto i te moana, koirā te kōrero. Nē rā. Āe, kāre au i mōhio i ahu mai tērā wai, engari ki te au he wai e rere ana ki roto i te moana. Ā, mai tērā wā e kī ana, i ingoatia tērā te awa nui o Taikeu, i te mea ko ia te rangatira i kite tuatahi i te wai e rere ana. Nō reira, ātaahua ērā kōrero ki a au, koirā te mea i rongo pērā ki a tātou ngā kōrero i waihotia. Koirā tō mātou whakamārama ki ngā tauira hoki, te awanui o Taikehu. Kei ētehi atu iwi te kōrero o te awanui hoki o Taikehu mō tētehi atu wāhanga. Engari kei te kōrero mō tērā tangata. Te iringa o Wairere e kī ana nā tō rātou tohunga i tērā wā nō te iringa o Wairere i hiki tērā ingoa o Taikehu. Te Awanuataikehu, katahi ka tīmata te ingoa Waikato i te katonga o te wai mo te iriiri i te rae o tērā mokopuna kei Taipōuri i roto o Rāhui Pōkeka. Nā reira, ko te tohunga anake ka taea te whakakore te ingoa, kāre taea te tini me te mano te whakarerekēta i te ingoa. Ko te tohunga anake. e mōhio ana i ngā kupu i haria mai a Hawaiki. Kāore au tino mōhio he nā wai i tapa te ingoa o Kirikiriroa, engari i roto i ngā whakamārama he aha i ingoatia tērā. Engari kāore au e mōhio tēwhē reianga i tapaina tērā ingoa Kirikiriroa. Engari kukite tērā ingoa i roto i te waiata me kī. E te waiata mōteatea o te Kīngi, e mōteatea ana mō te aha? Mō ngā whenua i riro e, e te Pākehā. E, I kōrero ia ētehi o ngā tohu whenua i roto i te, tōna waiata, e, ka whakawhiti au i, i te kōpū mānia o Kirikiriroa. E, kōrero mō tērā waiata, tētehi whiti o tērā waiata mō te mōmona o te whenua hei tupu kai. A tika tērā kōrero nō te mea kāre a Tāmaki Makaurau e taea te ora i tērā tāone nui ki te kore ngā kai o Waikato e whāngai i a rātou. Ko ngā kai o Waikato, te riu o Waikato he wāhi pai tēnei mō ngā kai, te kūmara, te rarauhe, e ngā kai mō te ao Māori. I mua i te taenga mai o te Pākehā, ka tae ka tono ngā Pākehā hei āwhina i a rātou ko ngā kai i haere mai Waikato ki Tāmaki, tupu tērā tāone. Ki te kore, e kore rawa e ora tērā tāone. He mīra kei konei, kei ngā tahataha o te awa hei, hei, i te mea e kaha a Waikato ki te tuku o ngō rātou kai i te tuatahi ki Tāmaki, ka tae ka tīmata e tukuna ki te ao. He wāhi whai rawa tēnei. Nā te Pākehā i whakakorengia tērā. Muri ki te pakanga, te, te raupatu. Tuatahi, he taniwha kei ia piko o te awa, he taniwha. Mai te pūaha, mai te awa iti i Taupounui-a-Ātia, puta atu ki te pūaha o Waikato, he maha ngā kaitiaki. Nā, ko ngā kaitiaki, kia kaua e whakaaro kotahi te momo kaitiaki, ētehi kaitiaki, Ehh ko te tangata tērā e hīkoi ana, e kōrero ana, ko te tangata tērā. Koirā tētehi momo kaitiaki. Tētehi atu kaitiaki, he kaitiaki ā-wairua. E kore e taea te kite, he kaitiaki ā-wairua tērā. Tētehi atu ko tētehi mahi i roto ka kite engari ka pātai he aha i ka mahi pērā te wai, he aha i te rākau ka haere pērā. He rerekē tērā, he uaua te whakamārama ki te Pākehā, te āhua o te wai, engari koirā ngā momo kaitiaki. Nā ētehi i roto i te rohe nei o Kirikiriroa, arā, ko ngā marae, tētehi kei Tarapa, te pā o Tarapa, he haka i te marae, he pā, he pā kei Tarapa, ko Tarapa kei te Taha o te Hohipera o Waikato. Heke mai i Te Rapa kei tērā atu taha o te ao o Waikato. Ko Parekirangi tētehi, te taha o tērā o ngā whare o te tāone. Hoki mai ki tēnei taha ko Pokerangiora kei te tāone o Kirikiri noa Pokerangiora. Hoki atu ki tērā atu taha ko Opoia tērā, Hoki mai haere tonu, ka kite koe ki a Miropeko, e pā anō tērā. Hoki mai ki tēnei taha o te awa anō, i te wā ka heke koe i te awa e te pā o Kirikiriroa. Hoki atu ki tērā atu taha o te awa ko Te Tūpari. Tūpari tērā, hoki mai ki tēnei taha ko Matakanohi pā, hoki atu ki tērā taha e pā ano ko Te Ōwhango, hoki mai ki tēnei taha ko Pūkete, haere tonu mai Pūkete ko Mangaharakeke, haere ki Ngāruawāhia ko Pokiāhua ko Te Kōpae. Maha ngā pā. Nā, he rangatira rerekē kei ia pā. Nā, ko Hānui, ko Tumauea, Wairere, āe, he maha ngā rangatira e noho. Taikoa, te pā kei te taha o te wāhi tākaro whutupaoro, Whatanoa, nō reira, he maha ngā pā. He aha ki te marae pēnei he toru ngā wharenui, wharekai, he pā tawhito. he kāinga tawhito. I te mea e tupu ngā wāhi kai, ngā wāhi karakia, ngā urupā, kei a rātou ngā wāhi e pupuru ki te mana whenua. Ētehi o ngā pā i neke rātou i te mea i rongo ki ētehi atu iwi kei te haramai, kei te haramai ki tēnei takiwā, nō reira pai me whakawaiho ētehi o ngā pā, kia haere ki ētehi atu pai ake te kaha o tērā pā. Kaua e noho, mēnā ko tō pā e ngāwari ana kia kuhu ki roto i te ope taua, ko te pakanga i mua i te taenga mai o te Pākehā, ā, he rerekē te takotoranga o ngā pā. Ētehi o ngā pakanga, ae, ngā pakanga i waenganui i ngā whānau i konei, pērā ki a Taiko kei Waitāwhiriwhiri, pakanga ka hinga tērā tangata, Koirā e kī ana ko Whata noa. Ko tā tētehi wāhanga o te tinana ka iringia. I te taenga mai o ngā Pākehā, kātahi ka, ētehi o ngā Pākehā ka haramai i raro i te whakapono o Karaitiana. I tū tētehi o ngā whare mihinare kei te pā o Kirikiriroa e ai ki ngā kōrero, koirā te whare karakia tuatahi. Ehake i te whare karakia e mōhio ana tātou, engari āhua iti rawa tērā whare, engari kua tīmata ki te kauhau i ngā kōrero mō te Karaitiana. Kātahi ka whakaaro ētehi o ngā Māori, ā, pai tēnei e rerekē, kāre he pakanga, kāre patu tangata o roto. Ētehi karataki tērā whakapono, ka tae ka haramai mai ētehi o ngā Pākehā ki te noho ki te takiwā nei, engari te tini o ngā tāngata muri mai i te pakanga o ngā whenua raupatu ka tae ka haramai. Ka tae ka ingoatia ngā ētehi o ngā ingoa e mau ana ki ētehi o ngā nanakia, ki ahau nei, i patu i ngā tāngata, pērā ki a Price, te huarahi o Price. te huarahi Von Tempsky, ērā ingoa kei huri noa, e te tangata kei te tāone nei, hamu tana, kei reira tana tohu. Ā, he ingoa Māori, e kore e taea te, te whāngai mātauranga ki te tamariki, mai te pukapuka, te wāhanga tuarua, tuatoru o te pukapuka. Kāre au i pānui pukapuka mai te wāhanga tuatoru, haere tonu, tuatahi i ngā wā katoa. Te hokinga mai tuatahi e ake i te haere tōtika ki ērā ngā whenua. I te wā ka noho rātou i roto i te nehenehe nui ka haramai te hoki mai i te Kīngi. I te wā ka whakaaro ko tau te rangimārie i te me kāre e pīrangi te hoki mai kia mahi nanakia e te Pākehā ki a ia. I te wā ka whakaaro āe ko tau te rangimārie ko tīmata āta āhua hoki, āta hoki hoki mai, E, tuatahi ka hari hara mai ki konei i haere ki Pirongia. Ka whakatakoto e ia ana pū, engari ta, ta, ko te kekoki ko tērā, o te whaka, o te taunga o te rangimārie, ko te pū. Ko te ao wairua, ā, ko te pīrairaka nāna i whakatakoto. Koirā te tohu o te rangimārie i roto o Tainui. Engari i ētehi o ngā kura kaupapa, Te pīrairaka he tohu mō te mate nā te me o te kōrero mō Māui Tikitiki.